Eleni, mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dathlu phen blwydd yn ddeg oed, ac er na fydd na'r un dathliad arbennig i nodi'r achlysur hwnnw, heddiw fe ddaeth cannoedd o'r aelodau ynghyd yma i bafiliwn y sir yn y Dre Newydd i drafod rhywle ar draws pump ar hugain o gynigion fydd yn sail i bolisi'r Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Ga i weld y rhai sydd yn erbyn? Os gwelwch chi'r yn dda. Wel, felly mae hwnna wedi cael ei gario yn ddiwrthwynebiad.
I mi, mae'n fater o bwys. Efallai y mater pwysicaf oll ein bod yn diogelu'r iaith Gymraeg a buddiannau Cymru. Nid rhyw gêm i ymgymryd â hi yn ysgafn galon mo brwydr yr iaith. Dylai pawb sydd yn ymhell â chenedlaetholdeb yn ein gwlad fod o ddifri. Mae'r cynnig hwn yn yn gyfrwng i roi her i aelodau'r gymdeithas hon. Rhaid i ni fod o ddifri, ac os nad ydyn ni o ddifri, cystal i ni rhoi'r ffidil yn y to.
Ond hoffwn i ddim gweld, a hoffwn i fy hunan byth ymuno â chymdeith, unrhyw fath o gymdeithas lle mae set o reolau, ac unwaith ydyn ni yn y gymdeithas, yn dŵad â rheolau ac yn trefnu uh, rhyw fath o amodau uh, pendant i aelodaeth, ydyn ni'n de dueddol ac mae'n peryg i ni fynd y dueddiadau Ffasgaidd yn y pen draw. Yy, fyddwn ni'm yn hoffi gweld corff fel y Senedd yn cyfarfod bob, bob hyn a hyn i dorri aelodau allan.
Dafydd Iwan, ar heddiw neithiwr, oeddech chi'n dadlen gry iawn dros y cynnig yma sy'n gofyn i bobl ymrwymo i gario polisi'r gymdeithas allan. Dych chi'n siomedig fod y cynnig hwnnw wedi drechu heddiw? Na, ddim o gwbl.
Yy, nes i ddim dadlen gri o'i blaid. Yr unig beth nes i oedd amddiffyn safbwynt yr un oedd wedi gynnig o, yn gyment ag uh, nad y bwriad oedd bod yn un benaethol, uh, ond uh, ceisio cael aelodaeth oedd yn cymryd aelodaeth o ddifri. Ond uh, roedd hi'n amlwg bore yma bod y mwyafrif llethol yn, yn credu bod y math yma o ymrwymiad o haiarnaidd yn beryglus, yn gychwyn a lle fod yn, yn arwen i bethau uh, dueddiadau peryglus, Ac fel y gwelsoch chi, gath y peth i, i, i drechu, ac yn sicr dwi, o ystyried y peth a, a phopeth ddwedwyd yna bore yma, yn sicr yn cytuno â hynny. Mae yna gynnig arall ger bron sy'n galw ar ei aelodau'r Gymdeithas ymddwyn yn weddaidd ac yn barchus pob amser. Ydy hyn yn elfen o feirniadaeth ar ymddygiad aelodau'r Gymdeithas? Wel, dych chi'n gweld, mae Cymdeithas yr Iaith Cymraeg yn dueddol o gael ei beio am gynifer o bethau heddiw, ar ôl y Steddfod er enghraifft. Falle un rheswm yw bod cynifer o bobl ifenc Am bob math o resymau, yn gwisgo tafodedd-raig ar grysau ac yn, uh, ac yn cael hwyl fawr, a llawer ohonyn nhw ddim yn aelodau. O'n i'n prynu tegan diwrnod o blaen i'r mab, ac yn y siop oedd tri chwarter y siop yn llawn o deganau rhyfel. milwyr a gyne a death ray guns ac yn y blaen, a mi fydde'r bobl sy'n cyhuddo ni o fod yn dreiswyr wrth eu bodd yn gweld eu plant yn chwarae efo offer rhyfel, wrth eu bodd yn gyrru plant i'r cadets i, i, i ymarfer i fod yn filwyr, sy'n bobl sydd wedi cael eu dysgu i ladd i gilydd. Dyna 'di'r bobl sydd yn cyhuddo ni o fod yn dreiswyr.
Wel, byddwn ni'n dweud, ydych chi'n gweld, bod rhaid uh, bod yn ofalus ynglyn â diffiniad o beth yw traeth. Uh, nawr, mae rhywbeth fel symud arwydd ffordd o'i ddinistrio fe neu falu camera teledu uh, i mi yn niwed i eiddo a dyna ydy o'n syml. A byddai gynnwys e mewn diffiniad o drais yn gwneud y diffiniad o drais yn y marn i yn un mor eang fel ei bod e'n diystyr. Mi fyddwn ni'n diffinio trais mewn gwirionedd fel um, cario allan weithred neu bygwth weithred sydd yn mynd i beri niwed corfforol neu feddyliol i unigolyn. A dyna i mi ydy beth ydy trais. ac wrth gwrs mae hynny'n golygu bod rhaid chi dorri allan bethau fel rhoi adeiladau ar dân er enghraifft, oherwydd mae'r bygythiad yno petai mond i'r diffoddwr tân sy'n mynd i ddiffod e, neu unrhyw ddefnydd o ffrwydr ond mae hynny'n dod o fewn y diffiniad yna o drais. Ac hefyd mae malu camera ddwedwn ni sy'n cael ei gario gan ŵr camera fel mae hwn sy'n yn wynebu ni nawr, byddai hynny'n drais, ond petai'r camera ar y llawr, Ac yn cael ei falu, yna niwed ei eiddo, yn syml fydda fo.
Mi all na bobl ddefnyddio i Gymreictod er mwyn elwa. Mae hyn, mae hyn yn bosib. Mae rhaid i ni wrthwynebu y gyfundrefn i gyd. Mae rhaid ni wrthwynebu y gyfundrefn yma sydd yn caniatau bod rhai pobl yn cael dau du tra bod bobl eraill heb du o gwbl.
A mae'n golygu bod yn rhaid i ni feddwl yn galed ac yn ddifrifol yn nhermau amharu parhaus ac ysbeidiol ar y gwasanaethau teledu. A mae'n rhaid i ni wneud byd y cyfryngau darlledu yng Nghymru ac yn Lloegr yn fyd anhapus, anesmwyth, na wyddan nhw ddim yn iawn beth fydd yn digwydd nesaf, nag o ble daw'r ymosodiad nesaf. Dyna'r unig ffordd y medrwn ni ysgwyd y darlledwyr yma allan o'u cysgadrwydd a chystal ddweud e ger bron pobl o'r BBEC ag o Harlech y prynhawn yma, y mae 'na bobl yn y cyfryngau 'na yng Nghymru sydd yn byw ac yn elwa ar Gymreictod a ddim yn codi bys bach o'u blaid e. Mae'n anodd iawn crynhoi deng mlynedd o ymgyrchu ag o waith Cymdeithas yr Iaith, ond mi fyddwn i'n dweud mai cyfraniad mwyaf Cymdeithas yr Iaith ydi bod hi wedi deffro ym mhobl Cymru y cwestiwn sylfaenol o beth neu pwy ydan nhw?